بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان هاوڕیان و خۆشەویستان بەڕێز بەخێر بن بەیەکێک لە وانەکانی فێربوونی زمان هەندێ پرسیارم نووسە وەڵامی هەموو پرسیارەکان دەدەمەوە چۆن زمانێکی نوێ فێر بین هەندێک کەس هەڵی من زمانی ئینگلیزی عربی دەزانم تێدەگەم بەڵام نازانم قسە بکەم چی بکەم هەندێک کەسیش ئەڵێن ئێمە ئەزانین قسە بکەین بەڵام کێشەمان هەیە لە قسەکردن یانە تەلەفزمان باش نییە و هەندێک کەسیش ئەڵێ ئێمە حین لە ماڵەوە چی بکەین کە ئەو زمانە فێر بین ئێمە ناتوانین بڕۆین وانێکمان بێ لە دەرەوە وەکو ژنان یا هەندێک کەس ئەڵێن ئێمە هەندێک کەسمان بینیوە توانین لە ماوەیەکی زۆر کەمە ئەو زمانە فێر بن وەکو شش مانگ بەڵام ئێمە دو ساڵ سێ ساڵ چوار ساڵ خەریکین هێشتا ناتوانین قسە بکەین چ بکەین هەندێک کەسیش ئەو پرسیاریانە کردیە کەوتیانە چۆن ئەتوانین کەسێک بێت لەگەڵی قسە بکەین تا بتوانین قسەکردنەکەمان باشتر بێت و هەندێک کەسیش ئەڵێن چۆن توانین شەکان ڕستەکان لەبەر بکەین کە لە بیرمان نەچێتەوە و هەروەها ئەو پرسیاریانە پێکەوتیانە بە کاک مەهەر محەممەدیمان هەیە لە شاری سلام هەدە ساڵیە توانە هەدە زمان پێ بێت چۆن توانە ئێمە بۆ نەتوانین نهێنیەکەی چییە پێتان ئەڵێن و پرسیارەتیان کردیوتیانە ئایا توانین دوو زمان بەیەکەوە فێر بین وەکو مەسە زمانی ئینگلیزی و عەربی لە یەک کاتە ئەویش وەڵام ئەدەمەوە هەندێک کەسیش ئەڵێن ئایا دەتوانین بۆ فێربوونی زمانێک لە ئەنیمەیشن لە فیلمەکان کەڵکیان لێ وەربگرین یانە لەبیرتان نەچێ بەر لەوە وڵامی پرسیارەکان بدەمەوە سابسکرایبی کاناڵەکانمان کەن هەمووتان ئەگەر لە ئینستاگرامە بینیتانە ئەگەر لە توێترە بینیتانە حتممە بێنە ناو یوتیوب هەمووی وانەکانمان لەوێ دانێڵە دەتوانن پادکەستەکان کۆرتە چیرۆکەکان لە یوتوبە سیر بکەن دەوێت لینکەکانیش لە خوارە و لە دیسکرپشنە دای ئەم بۆتان دەی باشە پرسیاری ئەوەڵ ئەوە بوو کە چۆن توانین زمانێکی نوێ فێربین پنج کار بکەن تا ئەو زمانە فێربن ئەوم کار ئەوەیەکە بەردەوام بن لە فێربوونە ئەگەریش کاتی کەم تەرخانەکەن بۆ فێربوونتان هیچ کێشێک نییە بەڵام دەبێ بەردەوام بێت دوای ئەوە هەر شتێک کە مرۆڤ دەیەوێت پێ بێت دەبێت چێشتی لێ وەربگرێت یعنی وەکو چێشت خواردن بێت یعنی چی یعنی تام و مەزەی بێ یعنی پێت خۆش بێت کە خەریکی فێرە بیت ئەویش بۆتان ئەڵێن چۆنە لە کاتی خۆیە دوایوە کات تەرخان بکەن بۆ فێربوونەکەتان ئەگەر دەچنە نەخۆشخانە دانیشتنە مەسە لە شوێنێکە پادکست گوێ بدەن سەیری وشەکان بکەن ئەم لە ئۆلای خۆتان وسا هۆسپیتاڵ ئەمەرجنسی ڕووم ئەمانە هەمووی ئەم وشانە نووسراوە کوردەکەیی نووسراوە حتمما سەیریان بکەن هانە ناو مەتبەخەکەتانەوە سەری سەلاجە بکەن سەلاجە چییە سەلاجە عەربیە وانە ئێمە وشە عەربی فێبوو سەماوەەر چییە ئەمە ڕوسیە وانە

هەر وشەیک فێر بووم، هەر ڕستەیک فێر بووم، چەند بار بە دەنگی بەرز بیڵێمەوە با گوێچکەیشم ئیش نەوێت. باش پرسیاری دووم وتمان هەندێک کەس ئەڵێن ئێمە زمانی ئینگلیزی و عەربیمان باشە یانێ تێدەگەین گوێچکەدانمان باشە حاڵی دەبین بەڵام لە قسەکردنا کێشەمان هەیە ناتوانین قسە بکەین یا وشەکان بە جوانی نایڵین چی بکەین باش پرسیاری مێشان ئەوانەی کە ناتوانن بە زمانی ئینگلیزی قسە بکەن یا هەر زمانێکی تر کێشەکەەوەیەکە کەسێک نەبووە لەگەڵ یە قسە بکەین حتمما دەبێت کەسێک دۆزنەوە ئەگەر هیچ کەسێک نەبوو هیچ کێشێک نیە لە خوارەوە لینکەکەی سایتی فری فۆر تاکتان بۆ دا ئەنم ئەوە توانم کلیک کە لەسەر ئەو وبسایتە و لاگین کەن شتە ناو ئەو وبسایتە هەر زمانێکە پێتان خۆشە هەندێک کەس پەیدا بکەن هەندێک هاوڕێ پەیدا بکەن لەگەڵ یانە قسە بکەن دەبیرتان نەچێ حتممەنیج زۆر گوێ بدەن دوودانە گوێمان هەیە یەکدانە زمانمان هەیە دەبێت دوو بەرابەری قسەکردن گوێ بدەین پس پرسیارەکەمان نەبوو وتمان هەندێک کەس هەیە ئەڵێن گوێدانمان باشە بەێ بەڵام ناتوانین قسە بکەین ئەوەتە وتم بە وبسایتە کەڵکی لێ وەربگرن دوای وە لە سایتی لانگمەە یا دەتوانن ئەپەکەی نەس بکەن دیکشنەری فەرهەنگۆک بە کوریاڵن فەرهەنگۆک دەتوانن کەڵکی لێ وەربگرن هەر وشێکە نازانن سەری ئەو وشە بکەن گوێ بدەن بە تەلەفوزەکەی برێتیشەکەی هەیە مەسەڵ ئەڵمانی ئەمریکینەکەی هەیە گوێ ئەدەن چەند بار گوێ بدەن دووپاتی کەنەوە دوای ئەوە بە دەنگی بەرزیچ ئەو وشە بڵێنەوە خۆتان با گوێتان ببێسێتەوە دەیبش هەندێک کەسیچ ئەڵێ ناتوانم لەبەرەوەی کە بڕم بۆ مەسەڵەن شوێنێک وانێ شتێ فێر بم بەو زمانە هام لە ماڵەوە یا هام لە ئۆفیسەوە ناتوانم چی بکەم زۆر پێم خۆشە دەبێ ئەو کاتانە کە بە فیرۆ ئەڕوات ئەو کاتانە کەڵکی لێ وەربگریت وتم بۆتان مەسان شەو تێنا بۆ ماڵ لە ماڵەوە سەیری شاشەکە دەکەن دەتوان بە جێگەی ئەوە وەخت تەرخان کەن بۆ مەسەن فێربوونی ئەو زمانە باشە

پرسیار ئەو بوو کە هەندێک کەس هەیە لە شش مانگە توانیانە یا کەمتر توانیانە ئەو زمانە فێربن لە کاتێکە من دو ساڵ سێ ساڵ یا زۆرتر خەریکم لەسەری ئەو زمانە گەرکم فێربم بەڵام هەندێک کێشەم هەیە هێشتا لە کاتێک ئەو توانی ئەو زمانە بە جوانی فێر بێت چۆن توانە

لە فری فۆرتاکە توانن ئەو کارە بکەن دەی باشە من نازانم چی بڵم بەو زمانە کێشم ئەوەیە نازان بڵێم هایتا کوێنە خەڵکی کوێنیت چون بەو زمانە بڵێم ئەتوانم چ ناو گوگل ترانسلیت لە گوگل ترانسلیتە مستەقیم چنە ناو خودی وبسایتەکە ئەگەر چ ناو وبسایتەکە لەوێ تەلەفوزەکەیشی ئەتوانن گوێ بدەن بە کوردی لەم لاو ئەنووسی لەو لاو ئەیکاتە ئەو زمانە کە پێت خۆشە دەیبینیت ڕاستەکە دەبینیت تەلەفوزەکەی گوێ ئەدەیت دوای ئەوە هەر ئەوە بیوەرە و لە سایتی فریفۆرتاکە لەگەڵ ئەو شخصە ئەو کەسە لەگەڵ یە قسە بکەوە پێ باش پرسیاری تر ئەو بوو کە چۆن توانم وشەکان فێر بم و لەبەریان کەم هەندێک کەس هەڵەیان ئەوەیە کە وشە لەبەر ئەکەن لە ڕستە بەکاری نابن ئەمە زۆر زۆر عیبێکی زۆر گەورەیە دەبێ بەکاری بوویت هەر وشەی کە فێر بوویت بیڵێرەوە چۆ بیکە ڕەستە چۆ لەگەڵ کەسێکە قسە بکە بە کەسێ بڵێ ئەزانی ئەوە معنای دەبێتە چێژ نازانم بێتەوە پێ بڵێنەوە چەند بار بە دووپات بێتەوە بۆ خۆت باشە دوای ئەوە پرسیاریان ئەوە بوو کە چۆن کەسانێک وەک کاک ماهان محەممەدی خەڵکی ڕۆژهڵاتە توانیە هەدە زمان فێر بێت تەنانەت تەمەنیشی هەدە ساڵە چۆن توانە لە ماوەی شش ساڵە ئەو هەموو زمانە فێبێت ئەو جۆرە کە خۆی ئەڵێت ئەڵێت دا وبسایتی فریفۆتاکە یاوانتر خەڵکم لێ وەرگرتووە و و لەگەڵ هەندێک کەس لەو وڵاتانە قسەم کردووە و پێشم خۆش بووە کە کللتورەکانیان بزانم ها وتم بۆتان ئەگەرگەرتان هەشێ فێربن با چێشتی لێ وەربگرن با بەلاتانە و جوان با حەس بکەن ئەویش بۆ کاگمەهانیش هەرم شتە بووە یعنی چی؟ پرسیاری تر ئەو بوو ئایا دەتوانم دوودانە زمان بە یەکەوە فێر بم یعنی ئیمساڵ من کاتم تەرخان کریا زمانی ئینگلیزی و عربی فێرم ئایا دەکرێ ئا بۆ ناکرێ بەڵام بە چەند شەرت یەکی لە شەرتەکان ئەوەیە کە ئەو دوو زمانە کە هەڵی دەبژێرن دەبێ وەکو یەک نەبێت وشەکانیان ڕستەکانیان وەکو یەک نەبێت و ئەگەر ئیمڕۆژ کاتان تەرخان کردە بۆ زمانی ئینگلیزی ئەتر عەربی مەخوێنن ئەتر ئاڵمانی سپانش هەر زمانێکتر لەکانە بخوێن مێخوێن بیخەنە ڕۆژێتر بیخەنە حوتەی تر باشە هەندێک کەسیش ئەڵێن ئێمە دەتوانین لە ئەنیمەیشن فلیمەکان کەڵکیان لێ وەربگرین بۆ فیربوونی ئەو زمانە بەڵێ بچە ناتوانن بەڵام ئەو کەسێک کە دەیەوێت ئەو زمانە فێربێت دەبێت لە سەرتاوە بە ئەنیمەیشن دەست پێ بکە بۆچی چۆن ئەنیمەیشن زۆر باشترە وشەکان ڕستەکان زۆر سادەترە ئاسانترە بۆ منداڵان دروست کراوە و حتممەش لەبییران نەچێت بە ژێنویسەوە سەیری بکەن هەر وشەیەکیش کە نازانن نا جعبل لایتنەر سپادە بکەن جابر لایت من چییە ئەوە شتێکە خانە خانەی هەیە لە هەر خانێک هەندێ وەرەقە دێنن ئەو وشە لەبانی و ئەنووسن لە پشتی وەرەقەکە و معنای ئەو وشە نووسی ئەخێتە ناو خانەی ئەوەڵ بەیانیەکەی ئەگەر مارە دووپاتی دەکەیتەوە ئەگەر زانیت ئەسێتە خانەی بەعدی ئەگەر نەوزانیت هەر لەو خانە دایدەنێت ئەوش حتمما لە کاتێترا سبارەت بە جعبل لایتنەر باستان بۆ دەکەم کە چییە زۆر